Исәнмесез иптәшләр, эфирда Ха-ха шоу. Монда без гәҗиттән бер-беребезгә анекдотлар укып, көлдерергә тиеш. Бу бик авыр.

Шоу, шоу! Суе, фак. Суе, фак. Поп син беренче барсын. Нәре?
Так. Мында бар минем, конечно, неме берәү. Прапорщик. Иптәш солдат, йөзә беләсезме? Әйе, иптәш прапорщик. Кайда өйрәндегез? Суда, иптәш прапорщик.

безгә э, мәзәгрәк булсын өчен ниндидер образларда укырга кирәктер. Э, без инде узган чыгарылышын тәҗрибәсеннән алып шундый фикергә килгән идек. Минем яраткан образым бар, сәне беләсең. Тәнзилә. Һәм Тәскирә. Бүген Тәскирә апа анекдот укырга килде. Давай. Бер анекдот аңардан була. Таңнайсың мә? Тыңлыйм.
Таңнай, бәлкем, аннарсың, иптәшләреңә сөйләрсең.
Угу. Алло, син кайда?
Сам на мину наступил сейчас. Алло, син кайда и все.
Гер күтәрүчеләр ярышын карап утырам.

Әйдә мин Регина Дубовицкая образын да укып карыйм. Егет белән кыз поп янына килә. Изге атакай, ярлыка безнең гөнаһларны, ди егет. Без сигез тапкыр уйнаш кылдык. Кызы шулчак колагына пышылдый. Тугыз дип әйт. Кайтканда юл озын бит әле.

Тогда меня тоже было. Питрәш районындағы авыл.
Гәүдәнең арткы өлеше.
Менә монда торырсың. Син Нык туры килә торган сиңа. Иррат исеме.

Салам да, и кызыклы.
Киләсе анекдотны җизнә икәү укыйм. Айда.
Ды, ды, ды.
Мәзәк бар. Үләсең. Патшага йөгереп килә икән бер бер бер кыз. Ул патшабыз, патшабыз безгә аждаһа килгән ди. Оч оч күренә, говорит. Оч.

Ярый. Әллә э, мин киләсе анекдотны алайсаң Камал актер кебек укыйм. Давай.
Чөнки ул якынча шул телдә язылган да. Сәлимә! Әйтми кала алмыйм инде! Мин синең иреңнең сөяркәсе! Э, Ирем бөтен сөяркәләрем яшь һәм чибәр дигән була тагын.

Сезнең белән диалоги о животных. Һәм мин аның һәрвакыт алып баручысы Иван Затевахин. Ә, Безнең тапшыруга ә, һәр чактагы кебек анекдотлар җибәрәләр. Ә, Бүген дә менә җибәрделәр, хәзер мин сезгә берсен укыйм. Егет телефон аша бер кыз белән таныша. Ә синең буең күпме? 145. Ах, син минем бәләкәй фәрештәм, Ә урлыгың? Ансы тагын да әзрәк, 120.
Айда мин э, Вьетнам базарындагы сатучылар сымак сиңа укыйм. Най. Үзем әйттем, үзем күз алдына китерә алмыйм. Уны баш эчендә бар ничә икәнлеге, короче, ә болай Тендә татуда килә диген календада бармы? Мм, оптимист икән тед.
Давай мин укыйм орган кеше кебек.
Әйдә.
Хатын кызны ике генә сорау кызыксындыра.

Торды да, тор- торды.
Ә, Хатыны белән җенси мөнәсәбәткә керде дә. И балконга чыкты менә шундый. Велосипедчылар юлыннан җәяүлеләр юлына күчәргә ашыкмас.

Безнең э, тапшыруда шундый бер рубрика бар, хахалити дип атадык без аны. Ягъни э, без шалтыратабыз үзебезнең дусларга һәм сорыйбыз алардан анекдот. Кемгә шалтыратасың син? Э, мин шалтыратам Айназга. Айназ Абдуллин дигән минем дус бер атаклы гына бер квенчик. Ул барча абзый бар. Шуңа шалтыратам. Алло. Сәлам. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер бүтән сәнгек. Нормально. Кара, э, без тапшыру төшерәк монда. И кто хочет стать миллионером түгел, сразу әйт. Акча алып. Ха шоу, короче, этот э, анекдотлар сөйлибез монда. Ага. Вот. Син бит күп анекдотлар беләсең. Мин безнең анекдотлар бетте. и Бәлки сөйләмәссең бер анекдот. Давай сиңа бер анекдот сөйлим. На последней свадьбе мне рассказал это

Сәй бәнчеген дә бит кеше күп. Йоклаганын көтәбез дә, Нармат аша бәнчек белән беләбез йоклаганнарын, ди икән. Әгәр син әкрен генә су сорасын, дип төнлә. Сорап түгел. И вот. Шулай иттереп төн җиткән инде, короче. Болар яталар, яталар икән, берсе хыралалар, ниләр туктагач, берсе әйтә икән. Беркем су кирәк әле, зинхар өчен бер су кирәк, кая су эчәсең килә. Все, говорит, молчат. Ну, болар эшләгәннәр инде эшләрен, башкарганнар. Эштән торалар ди, йөриләр ди инде. Тегесе бажай янына берсе килә, шунда бабасы янына. Каранча бик ничә моң сугына утырасың әле син ди икән. Ашысы килә ди икән. Нигә сорамыйсың соң ашарга ди. Какой монда ашау, әнә кичә берсе су сораган ник төне буе.
Шундый рәхәт. Рәхмәт, бра. Ишеткән бәре, ишеткән бәре.
Ишеткән бәре. Бабам мине күтәрә лат.
Ну, алай булгач, мин аның дустына шалтыратам. Э, Сирень Байрамовка. Сирень Байрамов. Без инде бергә гомумән концертларда йөрибез әле шул теге үзебезнең якын дуслар инде. Э, алар Шул бер анекдотлар сөйләп йөрибез.

Юк, әбиләрдән кыяр сатып алдым. Ә, Без монда менә Гафур белән утырабыз, хәхәр шоуда бер-беребезгә анекдотлар сөйләп гәҗиттән ә, көлдереп утырабыз. М, Ул баягына шалтыратты Айназга һәм Айназ аңа анекдот сөйләп мине көлдерде. Пожалуйста, пожалуйста, бер кызык анекдотыңны сөйлә әле, көлдерик әле ни Гафурны бергәләп. Мужик э, семьясы белән Бай районга күченгән дә. Өйгә. Ага. Өйлә аракылында гольф клуб бар икән. Батырым белән чыгып киткәннәр дә гольф уйнарга. Батырым кизәнеп торып бәргән тупка, шарикка. Теге күрше домның тәрәзәсен ватып. Шуган инде. Короче, күршеләрнең тәрәзәсен ваттым. Ага. Хәр мужик әйтә дип белең, хәр гафу тенәсе була инде хәр. Күпмегә штраф төшәр инде, икәүне дип кой, кешеләр дә байдыр инде моны. Яна барып ишекне шакыйлар, берәү дә ачмый. Просто тавыш ишетелә теге, керегез дигән. Керәләр, тәрәзә ватык, ватык база ята, база каршында бер мужик утыра. Гафу итегез, инде менә ялгыш кына килеп чыкты дип башлыйлар, юк, юк, кирәкми, гафу итмәгез, мин сезгә үзем рәх- рәхмәтле. Интеллент дип әйтә ди. Мин менә бу ваза эчендә мең елдан артык утырдым. Сез аны ялгыш ватып, мине коткардыгыз. Чыгардыгыз аның эченнән. Шуңа күрә мин сезгә һәрберегезгә берәшәр желание үтим һәм берәү миннән булачак дип әйтә ди. Өчебезгә өч желание. Син нәрсә телисең дип әйтә ди мужигына. Мужик әйтә ди, һәр көнне минем счетка 1 миллион доллар өстәлсен дип әйтә. без проблем все сен дөньяда ең бай кешеләрнең берсе буласың дип әйтә атыңнан сора ди сиңа нәрсә кирәк европаның һәрбер илендә бер һәрбер шәһәрендә бер зур матур йортың булсын дип әйтә все сен әйткән сүзең тормышка ашачак соң соңгы желание миннән чөнки мин сезнең теләкләрне үтәдем мин менә мең елдан артык утырдым бу ваз эчендә хатын кыз күрмәдем

Ике сәгатьләп үткән теге мужикка кире төшереп бирергә тиеш инде моны хатын. Җеп белән теге хатын тәмәке тартып утыралар ди. Җен сорый ди. Сер булмаса синең мужигыңа ничә яшь дип әйтә? Теге хатын 35 дип әйтә ди.

Исәнлек тә, брат, рәхмәт.
Рәхмәт. Шуның белән тәмам, кызык булды, рәхмәт сиңа, брат, анашы. Да, сиңа да рәхмәт.
Тагын чакырасыз. Җиңелдем.
Җиңелдем. Авызны эмоцияләрен тыя белмисең, үзең дә кызык сөйлисең. Инде нишләп инде мин үзем дә бик ну, күп күлдем. Ничә тапкырга, ну, ничә, ничәгә җиңдең син мине? Әз генә.